Helo! Merched! Fel o'n i'n gweud, o'n i'n disgwl y Saturdays, ond chi lot gwell, ma' rai' fi weud. Chi 'di bod yn cymryd rhan mewn arbrawf, yy be' odd yr arbrawf 'ma? Yy arbrawf brawf 'ma ro'n ni'n aros yn tŷ a ni'n neud fel sialenshiau a tasgau. Oce a chi 'di bod yn mor anghwrtais. Be' yw enwe chi? Ie! Erin.
Nansi.
Emily. Gwenan. Ffion. A ydach chi gyd yn dod o'r un ysgol? Na.
Na?
O ba ysgol un dach chi dod?
Glan Taf, Plas Mawr. Plas Mawr, Dref fan hyn. Ond felly chi'n mynd nabod eich gilydd o gwbl cyn fy mewn i'r tŷ? Na. Na.
O, ond na gwrthdaro? Na.
Na? O.
Ond sy'n nath chi gael eich dewis i fynd mewn i'r brawd mawr? Um, ni mewn fel peth o'n ysgol enw Merched Mentrus, a nath um, athrawes ni gweud bod peth brawd mawr, a wedyn nath ni jyst fel wneud fel y fformiau a stuff.

Oedd e'n gêm o'n i wedi chwarae tra oedd like, bysiau mynd i yn fel, fel cyrraedd. Tra bod nhw'n cyrraedd, ie. Yeah. Yeah. Hynny'n ffordd ydych chi'n dod i adnabod eich gilydd yn well? Ie. Yeah.
Reit, nes i gwybod beth ni'n yna chi'n y tu nes ymlaen sydd yn sgwrsio ydych chi ferched yn y man. Ond nawr hwn amser yma ar dy droed. Reit, beth bynnag, tu ôl i ni fel chi'n gweld fan hyn, mae criw Mentor Caerdydd nath gymryd rhan yn profiad Brawd mawr! Y brawd mawr! Allen ni drafod yn gynharach. Yy, nôl am ni drafod? Ia, swn i'n hoffi gwybod, yy, achos yn gynharach nathon ni cael clywed be' oeddech chi'n neud cyn mynd mewn i'r tŷ, ond yy, be' oeddech chi'n neud ar ôl cyrraedd y tŷ? Ie, gweitho ni. Yym basically jyst fel chwarae gemau a o'n i'n neud fel yym stuff i bondio gyda pobl so neud yym human chains a wedyn trio cael allan nhw a jyst cael loads o hwyl. Oedd y gêm 'na'n brifo?
Ia, da ni wedi byw o bell oes. A mae cleisio di mynd nawr?
Ia.
Ef, os ydych chi'n ei rhywbeth da, ydych chi'n cael rhywbeth da yn digwydd, rhywbeth yn ôl? Um, ia, ni wedi cael losin a hot chocolate. Ond be fi mae'n gwybod yw, os ydych chi'n ei rhywbeth drwg, be mm. oedd yn digwydd? Chi'n glanhau'r gegin. Ah!
Gath rhywun orfod glanhau y gegin? Oedd ti'n hwnna dda chi, doedd? Ond um, oedd na lot o fatha ffrio o fewn y tŷ?
Na. Na? Neb di cwmpa mas i'r tŷ, ond pwy nath ennill fi moyn gwybod? Pwy nath ennill? Aaron! A mae'na lun yn mynd i fod ar y sgrin unrhyw eilad nawr hon y tŷ ah. gyda dy Jack, dyddi da, cam pint, sut ti'n mynd i wario'r arian yn gloi? Um, ar probably dillad. Hey!
Mae'n siarad am chi unwaith eto nes mlaen, dawch nôl ar gyfer ffeil. Rock a roll! Ia, cofiwch cyfres newydd Ysgol Roc! yn dechrau am hanner wedi pump fory. A fel chi'n gweld, mae criw Ysgol Glan Taf a Plas Mawr, nath gymryd rhan yn profiad... Y brawd mawr! Dal yma!
Yndi, ac yn gynharach, nath ni weld um, cyfres ar dy draed, a nath chi weld bod fi wedi dod yn ail yng nghystadleuaeth... Bob, bob, bob! Ond rwan,